Zpm sawrkhar tir atanga Vawinthleng hian chhut ta ila, nitin Makta Duaibi hi sum lap ziah ang a ni. Ral pawh tum ila kan ral lo ang. Keini ho zawng zawng hian mnf hi tiral tih ang pawh ti ti ila kan ral dawn lo reng reng, a ral dawn lo reng reng. Congress ni lo, mnf ni lo an ti tur a, zpm te pawh a, tunah chuan mi nuihzat leh maksak taka che khawsa party, sawrkhar kalphung pawh ni mang loa tal mai mai party, Tangpa che chu mang mai a, a building a bal anga tal chunga sawrkhatna kalpui mek tu chu zpm party hi an lo ni leh lawih si a, mnf ni lo Congress ni lo tiang chi hla do hi chu sawi rik chi pawh a ni tawh lo, tuma'n sawi pawh sawi ri tawh lo tunah hian. A chang chuan Pu Laldenga mnf president atanga lo ban der hun lai te kha a awm. Rem nasa in hun chin ni lo, khati lai khan rem nasa in chin ni lo. Zpm hian thlaruk chhung chawl lo in kawng zawh, kawng hi zawh tlut tlut mah se India Constitution ah hian comma pakhat pawh hian dah belh miah lo ang. Eeh Rob uai leh Sky uak pawh hi engmah ni lo mai la ka hmin that ka hming thatpui leh viau dawn in ka hria. Awle ka lawm e. Kan video lo thlirtu te chibai u le, tun tumah chuan Pu Robert Romawi thusawi kan ngaithla-in kan rek dawn a, tun hnaia thusawi thar ber a ni a, eng eng emaw rawn sawi dawn a, zpm te pawh changpat che chhu mang mai a tal tal a, a rawn chhuah tlat mai a, chuvang chuanin kan nuai phei ang a ngaihnawm dawn, kan thlirphei nghal mawlh mawlh ang remchang lai kan tlasep dawn nia. MNF chungchang hi Ka thupui hmasa berah chuan ka sawi fo thin ka sawi leh duh a, mnf hi political party a ni ringawt lo, mnf hi hnam movement a ni a, mnf a kan awm ve hrim hrim hian kristianna vawng him turin, kan ramri vawng him turin, kan hnam vawng him turin, Kan engtik lai pawhin kan feel emaw feel lo emaw nghet takin kan lo awm ve reng tih hi hriat a pawimawhin ka hria a, chu chu a hlu em em a, mit party dangin an nei loh ro hlu tam tak pawh hi kan nei a ni tih kan hria a, ex MNA ka hlan nei te hi a hlu em em a, martar ka hlan nei te hi a hlu em em mai a, chu mai piah lamah tun hnaiah thil lawmawm tak chu ex MNA te leh pamra te vei in ang, tum in ang, duh in anga a thim a var thlu lo va, lu chhum ban chhum huam a kan hnam tan, kan ram tan, kan Kristianna tan a lo tang ho thin. An han in ti khawm a, Coordination Committee te, kan Senior Vice President Pu Doctor Aral Thangliana hova an han nei chho te hi, Ka zinna atangin ka lawm, ka lawm veng veng mai ni, eng nge ka tih sak thei ang aw tih khan te ka ngaihtuah a, aah engmah ti thei dinhmun a ding chu ni chiah lo mai la. Anni hi kan pillar te an ni, kan guiding force te an ni tih hi kan hriat reng a pawimawh a, aah XMNA te leh hemi hnam sipai arhan boral te hian aah a mi mal taka ka hriat ni lo mah se ka ui ngawih ngawih thin a ni. XMNF hi kan danglam Tih kha a hria ila, chuvang chuan ral pawh tum ila kan ral lo ang. Keini ho zawng zawng hian MNF hi ti ral tih ang pawh ti ti ila kan ral dawn lo reng reng, a ral dawn lo reng reng.
A han thlazep lawk ang a nia. Pu Robadawngawii hi kan hriat angin tun dinhmunah hian MNF-ah hian thalai President a la ni a. A thenkhat tan chuan in i khela ho te pawh ti mai thei amarawh chu an kum te ngaihtuah ten engmaw chianah chuan in thalai president nihna chelh tur awm ang hi chu ni tawh lo emaw tih theih tur te a ni a entir nan tunah mla atan an candidate tur atan an hual lawk thalai la viak tha si kum la naupang bawk si ang chi te chanvo ten pe chho ta sela chuan in in thlan hma atang khan in lo in theh la na kan ti rong nge ninga political field a a hmai lo mm, tarlun hun a na hun rem chang khan nei ve thei nga ti kha a ka ril ruah lo om ti chuan a pamra chung chang te ron soi xmna chung chang te pawh ron soi pamra te hi ti hian kan soi thei ang in in pawm vek kher lo mai thei a An in leh lo tur remna leh muana Sangha Zukawi Sawmriat leh paruk June-i sawmthuma kan nei a, remna leh muanna an neih hnu an in leh lo chin fel sak thei lo va, MNF Ministry term sawm term thum kum sawm panga an kal a, chumi hma chuanin sawmriat leh pasarih in thlana kum khat dawn an lo sawr karna te nen kum sawm paruk sawm pasarih chho bawr vel te Mizoram an lo kaihhruai tawhna khatiang dinhmun an ding chunga an in hmun an chin fel sak thei lo lai kha video te pawh kan siam sak kan siam tawh kha ka ti lai kha a nia kawng leh lamah chuan in an la rinawm viau tak tak em tih te pawh ka rilru ah chuan a lo awm a eng pawh chu ni se la nia mnf hi chu mnf hnam movement anga kal ani vangin tlem chuan in political party anga kan thlir dan ah chuan in a dang la hnu deuh te pawh chu awm mai thei a amah erawh chu kha tak tak kha an tum tak tak a kha an rawn din chhuah pawh em a rawn din chan pawh em tih lai chu thil pawimawh tak chu ni ve tho mai
Fact check dawl leh time tested hun pawihna a test kal tlang thei political party chu mnf chiah hi a ni. Party dang va belh tur an awm chuang lo. Congress ni lo, mnf ni lo an ti tur a zpm te pawh aa tunah chuan mi nuihzat leh maksak taka che khawsa party, sorkar kalphung pawh ni mang lo a tal mai mai party, Tangpa che chum ang mai a. A building a bal anga tal chunga sawrkhan a kalpui mek tu chu zpm party hi an lo ni leh lawih si a, mnf ni lo congress ni lo tiang chi hla do hi chu sawi rik chi pawh a ni tawh lo, tumah an sawi pawh sawi ri tawh lo tunah hian. Hehehehehehe a rawn kap khawp mai kha khatira kan sawi kha a ni a ah changpat cheh chhum ang mai changpat kan hriang a ah kan han cheh chuan a lu lam leh a mawng lam pawh kha kan cheh chhum chuan ah tal dan hi inang reng a tal awmze nei lo khanin an tal vak vak tihna kha a sawi naki chu a ni a a wording rawn hman a thung bal a rawn hman a ka maw chu chu ni tun dinhmun a zet pianparty kal danah hi chu chu kan thlir dan kha a ni chian tih kha comment ah kan sawi dawn nia.
Tichuan a mnf lai kha chu ka kalsan anga remna chungchang remna ni chungchang hi ka sawi duh a, remna ni kan lawm hian kan tifuh lo hret thin em aw tih hi hman atang ka ngaihtuah thin a nia, a lawm dan leh engemaw lam a ni lova, remna ni kan lawm a kan hotuten Aaa thil harsatna hrang hrang sawi a, khami atanga remna lo awm kha kan lawm ang deuh hian an sawi thin hi kei chu ka rilru nal ngawih ngawih thin a, chutiang a ni reng reng lo tih vawiin an ka sawi duh. Remna kan lawm chu khi khi lai intar te khi ni khi remna ken tel zawk khan i kan lawm ni, remna ken tel India danpui hnuaia humhimna kan neih te khan ni kan lawm tur ni. Remna ina ken tel Mizoram ina state puitling kan nei a ni ringawt lo. Independent kha sual lo mai la state puitling kan nei tho ang tih te hi a ri fo mai. Kan state puitling neih dan hi independent sual lo te state puitling neih dan nen hian a dang daih tih hi hria ila chu chu ni remna nia kan lawm tur chu. Ka han thlazep lawk nana rawn sawi feh leh tur a ngai ila state dang te nena kan neih dan a dang daih han tih te leh India constitution hnuaia humhimna dan kan neih phah ang chungchanga sawi te kha nia. Buai lo ta ila tun ai hianin hma hi kan sawn zawk thei ni. Thlir, thil reng reng chu thlir dan chi hnih awm thin a, a tha zawng leh chhe zawng awm vek ta. Engtin a Sangha Zawng sawmruk leh paruk March thla khan lo buai lo ta ila, Mizoram kha ram buai a awm lo ta ila, Independence kha MNF khan puang lo ta sela, tun ai hian dirhmun sang tak kan awm thei. A dang ve leh hlauh thung ah chuanin remna leh muan a independence an sual a, an puang a, kum sawmhnih chhung zet kan buai a ni, ram buai ah kan awm a. Kha khanin a tha zawng nghawngna tam tak a awm a, a chhe zawng nghawngna tam tak pawh a awm a, nunna engzakna i kal a, hmeichhia te pawng sual engzak in an ni a. nge niang India ram chhung ni tho si remna sual chhuak a zalenna sual chhuak mumal si lo tun dinhmun kan thlen tho si ngaih tawh chuanin kha an rem a an independence sual kha sual lo ta sir kan hlawk pui zawk emaw tih ngaih dan hi awm thei nia tilai chu inhnial theih thil tak te pawh a ni a ih-- Vat eng eng remna leh muanna tha ti zawnga sawi chuanin ngaihdan dang a awm a awm thei a, khang remna leh muanna neih ngai lo khan pangngai tak khan kal taia tun dirhmun aisa in kan thleng em tih te pawh kha ngaihdan awm thei a ni. Kan Chief Minister in sawi fo ah chuanin State dangte aiin kum sawm niin kan hnu fual thei hi sawi fo dan a ni a kan Chief Minister ni ni mek pu pu duai hianin. Chutilai chu a dikna chen a awm khawp mai. Khatilai vel chu keimahnihna kan rin dan kan pawm dan te kha a nih ve mai loh chuanin tuna lo englo chiam ah kha thil dik ber pawh a nih theih lohna lai te pawh awm ve tho mai.
Remna hrim hrim te chu underground ah khan chhuak lo sela kan hotu te kha remna awm anga lawm viau tur a awm dawn em ni?
Dik chu chu. Chuvang chuan India rama state pahnih chauh Nagaland leh Mizoram chauhina kan neih Parliament dan siam pawhina kan hnam nun te, kan sakhuana te, kan ram leilung inleichhawn dan chungchang te, Parliament, India rama thuneitu sang ber Parliamentary Act pawina kan rama thuneihna a rawn neih theih lohna inhumhimna, constitutional safeguards, kan neih hi kan lawm tur chu ni dawn lo a mi. Chuvang chuan remna kha lawmtlak a ni lo e, ka tihna lam a ni reng reng lo. Remna dang satliah nen a inang lo, MNF leh Government of India in remna hi. Tin pu Lalduaman. Kha hian ka inthlazep lawk. Tuna remna sawi khanin India Constitution atanga Parliament pawina a tihbuai theih loh, a duh dan dana a rawn nek zawr theih loh, safeguard kan nei ti lai kha. Three seventy one G hi a rawn sawi tum ni maiin kan ring a, chu chutiang lai chu Three seventy one G hi keimahni chauh lo hianin nei hi an tam a, Three seventy one A, B, C, D, E, F, G, H, I bawr vel thlengin a awmin ka hria, ka sawi sual loh chuanin. Khati lai kha a rawn sawi nih chuan Three seventy one chungchanga kha Kha, kha, keimahni Nagaland leh Mizoram chauhin three seventy one hi kan nei lo chu ti lai chu kan hria thiam kha pawimawh khawp mai a, a eng emaw a chhat a chhat kha rawn sawi lo va han tih viau dawn pawh khanin chu mi khami chu a rawn ti se chuanin han sawi zau viau te pawh kha chak awm a. Ni hi chu nia strong mai mai ve bawk a, a mnf leh Home Ministry inremna alawm, mnf leh India sorkar inremna ani hleinem tih te kha lo sawi leh hman hman tawh ani chu khawi hmuna maw ni khan hman deuh khan a. A mak thin khawp mai. Kha inremna kha MNF leh India sorkar laipui inremna a ni. Department pakhat emaw Ministry pakhat te nena inremna a ni reng reng lo. A hlut zia hi tunlaiah mithiam an rawn chhuak tam tulh tulh a, mithiamte zingah a hrechiangtu kan tam tulh tulh. Chuvang chuan kan hma lawkah remna ni kan lawm dawn avangin a remna ni kha kei chu kan lawm chu tha ka ti tho. A ken tel lawmah hian ka inngai thin. Remna ni ken tel. Kha remna thuthlung zawk kha ni kan lawm tur chu ni. Remna ni chu kan lawm tho vang, a ni kha chu ni, a thuthlung lawmna ni kha a ni mai a, tizawng hian MNF zawng zawngin vawin atang hian hrethiam ang u. Remna thuthlung leh thuthlung bawhzuina, Constitutional Amendment Act, te. Kan pu Pu Zoramthanga la sawi fo hi a dik ka ti khawp mai a, Constitution zir zir mi te kan lo ni bawk a, kha inremna leh inbiakna a awm lai vel kha India ram sawrkhar a hneh taka Congress an sawrkhar lai a ni a, Majority ngai khan tan a har lutuk lo a ni. Majority neih ngai hi harsa ve tak a awm thin a, a subject a zer in two third majority ngai constitution a siam that ngai te a lo awm thin a. Tin MNF leh India sorkar laipui inremna sign lai khan eng majority pawh ngai sela, central sorkar a sorkar lai khan kha majority khan nei tlat mai ni? Chu chu agreement sign pui tlak agreement sign hun lai a ni. Chutiang tho chuan mnf lamah pawh a hre ber chu ka ni lo na ka han sawi thei ang. Mnf hun remna sign hma lamah khan a chang chuan Pu Laldenga mnf president atanga lo ban der hun lai te kha a awm. Remna sign hun chi a ni lo, khati lai khan remna sign chi a ni lo. Maw President inthlak te mumal loh deuh chang te pawh kha MNF organisation chhungah khan a awm. Khatih lai khan remna sign chi ni lo. Remna pawh min sign pui duh kher lo ang. Mahse India sorkarah majority number MP ngaizat nei sorkar neh MNF lam atang pawhin a ngio nger leh eng eng emaw ang chi ai India IB te leh CID tena an lo thlem hran, divide and rule, hmanga an lo pawh chhuah thenkhat te pawh in a role pawimawh an play thei loh lai. Sangha Zakua Sawmriat paruk chho lai vel kha chak leh chak. Kha sorkar pahnih kha an nih lai khan inremna kha zain a ni a. Inremna sign hnu lawkah Parliament ah India danpui tih danglamna pawh kha a do tu te chuan an do nasa lutuk. Mahse number ah khan remna sign tu Congress lam kha a do lam khan an pha lo lutuk a. Majority ngai ngai kha Rajiv Gandhi-a ho khan an duh tha leh an nei thei a. India danpui tih danglamna pawh kha. nuamsa takin an siam a, a thusawi tu tam tak pawhin India ram chhunga hetiang thuneihna sang neia state lo piang chhuak hi dik lo an ti a. Political science ah te chuan kan zir ve nasa a ni MA ah te MPhil ah te, mahse a piang tlat a ni. Chuvang chuan tuna kan Mizoram state hi MNF movement leh MNF zarah parliament ina kan duh loh zawng, Kan hnam nun leh kan sakhuana te, kan ram lei lunghum hal leh ven him chung changah te kan duh lo zawng khan dan rawn siam mah se, Parliament dan meuh pawh kha ni mah se, mnf zarah hian Mizoramah hman theih loin kan lo dah zero thei, kan lo veto thei a ni. Chutiang veto theihna nei chu Nagaland leh Mizoram chiah hi kan ni. Article three seven one B te C te D te a tam mai a Article three seven one hi. Mahse han chhiar chiang ula Article three seven one A Nagaland leh Article three seven one G Mizoram chiah hian Parliament leh India sorkar laka invenna Article three seven one hmanga an pek chu kan ni state pahnih chiah hi kan ni. State dang chuan kha article an neih kha governor thuneihna pekna mai mai te, an state tan a pawi zawk te khan ni thluah a ni. Tah han kan tla zep lawk ang.
Nia pu, pu Robert-a rawn sawi hi a dik a, a chhan chu tuna kan hmuh ang hian article three seventy one g kan tih kha keimahni mizoram a tan bik a ni ta khami a ni lo article three seventy one hrim hrim a awm a three seventy one a a awm a three seventy one hrim hrim ah hi maharashtra leh gujarat tan a ni a a-- Three seventy one A ah hian Nagaland tan a ni a, B ah Assam tan, C ah Manipur, D ah hian Andhra Pradesh leh Telengana tan a ni a, E ah hian Establishment of Central University in Andhra Pradesh a ni a, F ah hianin Sikkim a ni a, G ah Mizoram a ni a, H ah hian Arunachal Pradesh a ni a, I ah hian Goa a ni a, J ah hian Karnataka a ni a. Mizoram a kan hriat lar a, hei chuan three seventy one G hi kan hre lar a, hei chu keimahni Mizoram ah bik a nih vang in kan hre lar a ni mai a mai erawh chu three seven two one hrim hrim a hi chu ah three seven two one tawp a awm piah lamah khan e atanga j thleng kha kan nei a ni tih kha lo hre tel ta ila a tha viau awm e.
Chuvang chuan state dang pawhin an nei ve tho lawm tih kha kan politician historian te pawh ni tel ve pakhatin a sawi ka hmu a youtube lamah ka rilru na zawk mai a van hre chiang lo e constitution a zir ngai lo nih hi tih kha ka rilru a awm a. Article three seven one kha nei ve mah se kan neih ang hin nei lo, Nagaland neih ang hin lo. Engatinge Nagaland leh Mizoram in chutiang kan nei bik kan tih chuan Nagaland pawh independent sual an ni a, India ram independent hma ni chiah khan independent an puang a nih mi chuan August ni sawm pali sangkhat zukua sawmli pasarih ah independent an puang a, India aiin kan independent hmasa an ti a ni. Keini chuan sangkhat zukua sawmruk paruk ah kan puang a hnu chu a ni. Mahse, independent puan hi tih mai mai ni lo, huaisen pawh ngai khawp mai, huaisen pawh ngai khawp mai. Kan ram hruaitu hmasa te, kan mnf hruaitu hmasa te kha a lo tho leh vek sila, mnf thalai tianga sial te ta la han chawi mawi hi chakawm ka ti.
Nia, ah ni khawp mai. Chu chu kan rilruah pawh awm atana tha tak a ni a. Ih Zalena kan sual avanga vawinia a tha zawnga kan neih thil tam tak hi a awm ve tho va, a chhe zawnga kan tawrhna te pawh thil tam tak te chu a awm tho mah se la, chuti laia pawimawh deuhah chuan tuna kan Minister lo ni tawh thinte, mla lo ni tawh thinte zingah hian Zalena sual hun laia mi pawimawh tak tak hi an kat nuk a chung te chuanin mahni a ram inrel bawl mahni ke a ding ah ram nih pui kha min tum a ni a kan nih theih tak loh rau rau si chuan ngati nge mizoram hi tun ai tha zawk dinhmun ah hianin hlan kai kan tum loh le kan ti dawn nge niang a. Kan thlen pui chianah hi ngaihtuah chuanin lung hi a awi famkim ange maw tih hi ngei hi ah ka rilru a awm a kha ti lai kha in ngaihdan te comment ah lo sawi ta a la tha awm e. Ih, a chhan chu khatiang Nagaland-in an puan lai te kha chuan India ram kha independent hlim a la independent hma enge nih dawn pawh a la chian chiah loh a la enge ni ih India kha engtiang in nge kal chho ang tih pawh chian loh lai kha a ni a. MNF ina independent a puan ve thung chu hun kha chu sorkar kha pawh a mumal tawh a, India pawh kha ram lian tak, ram ropui tak ni chho mek lai kha a ni a. Mahse Pu Laldenga leh a hote khan huai takin an puang tho a ni. Chuvang chuan a rah chhuah pawh hi hlurenga remna ni naktip lawka kan hman turah hian, Mnf movement rah chhuah hi kan lawm dawn tih hi hria ila, remna lo awm tak avanga phul hluah tur kan ni chuang lo. A lawmawm tho mai lawmawm chu mahse kan lawm tur zawk chu India danpui tih danglam te, India danpui hmanga Mizo ina ka. Safeguards invawn inhumhimna kan neih te, Central University kan han neih te, High Court kan han neih te kha kha chu a pen hleh zawk mah mah kha a ni a, a hlutna hi kan hre chho dawn chauh a ni. Chuvang chuan chutiang zawk chu kan lawm tur a ni a, kan martar te martar chhan, kan martar kan martar te martar rah pawh chu chu ni, an va thi an va khawngaih thlak tih ringawt lam a ni lo. Than kan tla zep lawk, Central University kan nei te tih leh High Court kan nei te tih te hi a nen takah chuan hei chu India Constitution ah state ina kan neih tur hi niin ka hria ka hriatsuah loh chuanin amaherawhchu a tundilh hmunah hian High Court kan neih danah hi chu Guwahati High Court Aizawl Bench a ni. Khatiang kha a ni a, chutîng te kan la nih deuh nawk avâng chuan kawng leh lamah chuanin ih kan nih tûr ang takin chu kan la ni pha chûng a lo a ni. A ka ti lai kha pawimawh hriat a tân a pawimawh viau awm e. Thih chhan an nei a, an thih chhan kha Mizo ten kan enjoy mêk tûnain kan chên mêk, zalen takin kan awm. Chutiang zawng chuan mnf movement hlutzia leh a kaihhnawih leh a rah chhuah hi hlawhtling mang lei loa insawiina te hi awm a teuh lo. India dan puiti danglam tur hian tunah hian hei zpm chu mla ngah ber an ni, AMC-ah pawh sorkar hneh takin an la a, Mizoramah chuan party sorkarna fawngvawlh cheltu mek an ni a. Sorkar chak na nena an tan avangin party chak ber te pawh a tih theng chu zpm hian thla ruk chhung chawl loin kawng zawh kawng hi zawh tlut tlut mahse India constitution ah hian comma pakhat pawh hian dah belh miah lo ang. Bulal te ka teo ina India constitution a dah luh hi a phek a phek a tlin hi male tero Mizo tana tha vek ni si. Helaia kan ziah luh, khelaia kan tar tem teh pawh khi uluk deuhin han chhiar teh u. Khitiang dah luh theih khi India dan puia a ul ai lo. Chutiang titu te chu kan ram hruaitu te an ni a. Tiang lam hi kan uar leh zual deuh. A ken tel remna thuthlungina a ken tel remna thuthlungina Mizo fate min rawn hawn. Kan tu leh fate thleng pawha kan rochun tur Min min rawn remna thuthlungin hmanga kan ram hruaitu, kan party hruaitu hmasa, kan movement hruaitu hmasa ten min rawn hawn hi kan ngaihlu thiam tur a ni tih hi kan sawi duh a ni. Tin, hei a kah pah deuh deuhin ka sawi anga a khalai point kha ka kalsan leh daih dawn a, fiscal reforms leh fiscal management lai vel hi kan sawi kan sawi thin a, tuna kan sorkar hruaitute pawh hi sawi ve thintu te pawh an ni a. Mahse, a mak khup mai kan sorkar sum enkawl dan hi. I sorkar sum dinhmun leh development thaw leh thaw loh hriatna awlsam ber chu GST a ni. A chhan chu sorkarin hma a lak a, hnathawhna pawisa te a hman a, contractor te emaw, supplier te emaw, hnena pawisa pe lo chuan hma hma suan thei lo kan hre vek hma lak thei miah lo chung hmang zial chuan sorkar chuan hma la thin i a mak ti mai lo chu kei pawh sawi tur sawi tur hi ka hre miah lo GST hi Khami sawrkar inah suma hman chhuah atanga contractor te, suppliers tena an bil dawn atanga percent an pek let, sawrkar an chhun let kha a ni. Tah khan sawrkar sum hman zat leh a hman dan kha GST atang khan a lang chiang em em mai ni. Chu chu state hrang hranga hmasawnna a kal chak leh chak loh te, hmasawnna an thaw nat leh nat loh lanna chu GST a sum zat rawn lang thin hi ni a. Zpm sawrkhar hnu hian a hma kuma thla han khum zeuh chang hi chu awm ve zeuh chauh a, tun thleng hian tun hnai thleng khan an GST collection hi a tla hniam zel tlat mai ni. India ram state dangah hetiang hi awm miah lo. Chu chuan hmasawnna hna an thawk nga lo. Nasa an thawk tha lo tih kha ti chiang em em a, inhnial theih pawh nen inhnial pawh ngai lo thu dik a ni. Chuvang chuan heti khawpa lawn an puk tam a, heti khawpa sumfai Mizo mipuiten, Kan bat chhoh zel tur loan an puk tam chunga GST a pung si lo lai hi a mak hle mai tih hi ka rilrua rawn thawh dan leh rawn lan dan a ni a. Loan an puk infrastructure tur hi hluah te hian an hmang mai mai amiang tih pawh hi ngaihtuahna hei hian a ti thui viau a ni. An tla zep lawk ang ah nia a rawn sawi dan lai kha chu a constructive ang reng viau a a chhan chu umm development a kal dawn chuan insum leh pai sawrkar a reng pek chhuah a ngai a chuta an pek chhuah atanga an eng nge niang GST an chhun leh leh tur kha contractor te pawh nen development a kal chuan contractor ten an chhun leh leh thung kha state sawrkar ah khan a awm ve leh ka ti lai kha tuna kan umm sport minister kal chhuak ta pura a rawn sawi kha a ni ta a kawng leh lamah chuan in khati ang zawnga eng nge niang. han belh chian a han zir chian a ni thei lai tur awm ang a han sorkar han khak te leh han ah khalh tum hi chu a constructive viau va a belh chian dawl tur angai la kenin kan lo ah hmu ve lem lo va GST a luh dan te a chhuah dan te kan hmuh dan te sorkar atang hian kan lo hmuh ve lem lo va an khati lai kha sawi kha han pawm ta ila tha viau vang a chumi nih rual erawh chuan umm. kan se sawrkar hi a into der lo khawp mai a, tun hma chang tawhin nia vawi ni thleng te pawn eng nge ni ang development atana sum leh pai kan hmuh ang chi te leh kan lawn hmuh hrang hrang hi hlawh a kal ngaih chang te pawh hi awm in ka ring a thuk tak kan hriat lohna ah chen te pawh awm si a, chutiang te nih vang chuan kan kal chek chek ah central drip khai delhi drip khai a nung kan ni kan han tih te pawh hian a nihna chen tam tak te chu a awm thung a, chuti laiah chuan sawrkar ina Kan hriat tur atana pawimawh chuanin kan sorkar hi kal zel tur kan duh te leh a ngel nghet zawk a kal tur kan duh nih chuanin development kan kalpuiah te pawh hian sum leh pai generate leh thuai thuai thei tur thil a hi kan ngaihtuah chhuah thiam hi pawimawh khawp mai a. chutiang atan chuanin imm tourism hi a tha ber a tun din hmunah chuanin chu chu kan ngaihtuahna hi kan daha pawimawh khawp mai chuta tang chuan engtin nge sum leh pai sawrkar hian kan generate thei anga engtin nge chhiah kan lak luh hnem thei ang tih lai hi ngaihtuahna ah kil khat a dah chu pawimawh ka ti thil zang zawng zawng a eng nge niang. va insawr bing vak a, va tih kual chian, va tih dul ai chuanin pahnih thum project len an ti nan, thlai thar lei ah te, tourism ah te leh education ah te emaw health ah te kha ti khanin tin zawn bik thlur bik hi nei ta se la het a, infrastructure hrang hrang va ti kual duah loh khan chu tilai chu kan din channa tur leh Kan ram kan set in a chheh kan hmuh tam theihna tur thil te pawh a ni in ka hria a, chumi piah lamah chuan kan mamawh ngei ngei kan tih pel hle thiang thiang lo te nena kan kal ho theihna tur te pawh ni awm e. Tin,
intithei taka an han nawr chhuah ve te pawh an laps leh rih thin lai vel pawh hi a mak a mak khawp mai a, Saski pat uan te an tight fan te ngei ngei ten han ti laps buai buai mai te hi.

han sawi viau a, chu lem ka hre chuang lova Ministry hmasa hun laia Saskia hi rawn kal tan ania vangin khati lai kha enge nia tuna State sawrkar ni mek ina a rawn ti laps dan tur lai khi a awm thei aniang tih te kha chu ka kan lo in zawt ta leh keh mahni theuh a comment a kan ngaih dan te pawh rawn sawi ta zawk ila thu awm e. A rap thlak khawp mai. Mnf hun laiin ti re pawh laps si lo a, chuvang chuan.
Hlek ti nge voice a awm loh daih umm. Enge awmzia umm voice awm tawh miah lo anih hi.
Chu i fihliam tha hle a, chuti kha ti an tih reng laiin last minute ah ah an hmer tel zingah kan. Umm rawh u, min hawrh thiam teuh heti lai, ah hei kan hmuh ang hianin umm a hnuaia Pu Robert Romawi thlalak lana kan hmuh ang hianin a sound hi awm phei tawh miah lo heti lai chin bak kha, hei chu anmahni atangin an rawn cut a, Ngai eng pawh chu ni sela an an rawn cut a sound a awm phei ta miah lo va chuvang chuanin min hrethiam hun ka ti lai chu kei mahni tih dik loh lampang emaw kha an ni lem lo an mahni tangin rawn mute sa tih kha min lo hriatsak ta ula tichuan a tawk phahna an ti lai hi kan ngaithla phei mai dawn nia. Nang chu i fihliam tha hle a, chuti kha ti an tih reng laiin last minute ah an hmer tel zinga kan tel ve kha mak khawp mai a, mahse charseat te khan an en chiang a, ei rua min puhna hi pakhat mah a awm lo. A tu tu te maw mit mai va ven vangin min ti tel ve mai mai niin ka hria a, tiang neuh neuh hi ka tawk fo a, Pathian khawngaihna zarah ka dinhmun pangai aiin ka san phah ve ziah hetiang a, min chhui leh engemaw vel ang chi hi. Chuvang chuan Rob uai leh Sky uak pawh hi engmah ni lo mai la ka hming that ka hming that pui leh viau dawnin ka hria, awle ka lawm e. Awle, khati zawng kha kan Sport Minister, Tourism Minister nih bawk kal chhuak ta Pu Robert a thusawi chu a lo nei ta a. Kan sawi tawh ang khan a video kha a eng emaw lai kha an mahni party official YouTube channel atanga a rawn upload a kha an mute sa vangin khati lai kha chu min hre thei maw la keimah a nei tih chawp a ni lova. A tawpah a rawn sawiah khan umm. Ropeway leh Skywalk chungchangah khanin Pu Robert hi ei ruanga han puhna ah hian a lang chiah maw ka hre lo va, maherawh chu thuneihna hmang chung rangah kha chuan puh kha chu ni ngei mai a, heti lai hi chu hun in la rawn hrilh ang a, an la rawn tifiah tur a ngai ta ila a tha awm e. Kan ngaihdan hi comment ah sawi thin ila, entirnan kan rawn rek dan te pawh a ni thei ang a, an thusawi dang kal hmang te pawh a ni thei ang a, khami piah lamah khan engtiang nge kan state hianin hmasawnna tun ai chak leh zual nasa leh zual zawkin a kalpui thei ang tilai hi ngaipawimawh hram hram thin ta ila a tha awm e, hun hman nuam ve kawle.